ndimi makakwanisa kuburitsa grant muceiling mungatiudzewo kuti scenario yacho yese yange yakamira chekutanga ndingangoti pamba kaipa buza ndambo expect kuti ndichiona munhu akadaro ini ende grant ka ndapedzera kumona kudhara atidzaa 2000 2005 2008 10 ndopandapedzera kumona zvikanzi grant arimo mbomo kuti grant arimo zvikanzi e eh. hanzi ari pai tikati hanzi ari musilingi nemamuzesha toti musilingi ari kutsvagei tikanzi ndo maari kugara tikati wo kati wazvinese chitivhurireti do tipinde adho ranga rakashama kudhara but anzi nemapurisa pinda aenda pinda paya paya panoona i panhu pacho hapasi kupindika pamba pakavharwa nechinhu chegiza hamenoa chinhu chegiza muchichiziva chitengi chaiye chechihombe ichi ah, ndatirai kuchisumudza paipa chingasumuki chikutenge chakagadzikora concrete iri kana kuti chii tashaya ndataura mapurisa ndikati achina achikubva ichi papadedzwa mwe mfana patambochipusha haa chakaramba kupushika teta ndiri kunyeperai but takazongomaneja kungoita se kungochipusha ombichana zvekuti tikwanise kuona kuti pane munhu here mapurisa akazonditi chii bo zvanga akakurosa kaisa rwoko apa zvikanzi ah tsvaga something chekuita se chekumubatana chonzwa kuti ane pause Ndataka kumubata manje kunogona kunetsa. Boza ndizoti akabata chii? Eh, ndakapiwa mugoti. Vana muguma. Fanaka muguma ka. Akabva amuva zvikanzi ah mpenyu. Vatoona zveshuwa ah mpenyu zveshuwa. Takazomira mira after some time zvikanzi ah nemomzi yacho. Saka mukuita sei tikati ah hatiziye kamomzi toita sei topaza pamusoro here apa kana toita sei zvikanzi ah pazai ceiling. ndopa tikapaza ceiling kapaya paya patavhura ceiling iyaya taivhura zvikanzi a ah, grant arimo mukati umu mapurisa akandifunza zvikanzi ndiye grant here ndikati ee ndiye grant tomuziva kwanzi tomuziva here zvocho ndikati ee ndiye grant arimo mukati umu but yei zvaakaitaka ndikutotya inini kuzangani mazibvudzi nemazinzara zvoti ei ndaitotya kana kumubata ini saka ndazongopaza silingi bva tapinda musilingi muyamei nandiri mwe mfanha wanga ndinaye but yei haa tikatambisana faiti ipapo tikatambisana faiti titambisana faiti naye paya paya haa tikaona kuti takurirwa isu mfanha wanga ndinaye ndikamutoti ai ndakuburuka ini uyu munhu haatoreke mukati umwe pakutoda vamwana vatatombomira paya paya papoyo mamwe madhara anenge 3 4 atambotirai kumukikiritsa paya paya haaramba kubuda pakazonodaidzwa porisi kuseni maries porisi ndo yakazonouya about 4 5 vemaporisa vauya paya paya vanopinda musilingi wapinda 3 mapurisa indiri kumashure nemamwe vapurisa anga arimo muri kuona mapurisa ayo ndo paakamhanyisa bva anouya kunokoko mukati mesilingi umu but inini ndandasara mumashure mukuona vanobatwa nemapurisa aya rabude mayame havaingoitisana naro aitisana naro aitisana naro but vakazongobatwa kahwani vanouya naye kwatikapaza kwatapaza silingi yakwe ndo kwatikabva tanomuburitsira ikokoko haana mboita violence zvake akabva angobatwa bvaiswa mahandcuffs vabudwa naye pindure anga asingapindure grant hapana chaitaura ndaimubvunza kuti kugrant indava kubva wadaro chichi wanzi wakaenda kubritain one haana chaakapindura aramba akanyarara handizoti pane paakazotaurawo here nevamwe vanhu kana kuti chii but inini pandataura naye ka hapana chaakataura aramba akanyarara saka kubva ipapo ndopakabva torwa neporisi bvaiswa motikari meporisi until now nhasi hatisi kuziva kuti ari papi auya mm. adzoswa kuno kuvanhu imimi sevanhu mucha muchamutambira here nekumuona muonero wamamuita asati agara pamakore ese yayo kati imimi you think kuti munomutambira here mucommunity eh, grandi tutedzeni grandi mfesi wangu grandi ini ndakatomumirira grandi grandi tiri kutoda kutomuona isusu bozi grandi mukuona kuti chii tete musati zvemafanika ne 14 years katete muti zvichinzi munhu ari kuuk but munhu ari museling mm. haasi mafanika tete mm. mukuona saka kana achinzi adzoka nhasi grandi ka aiwa hapana ini ndakatomuonawo inini ndakamitisa kapati kake kasadaka maiziya e eh, because hapana ka isusu hatitadze kufarira hatitadze kufarira mwedu katete kuti hapana stigma ichapiwa grant aiwa hapana momzi momzi mamzi eh. kusaita boka momzi kuita mvinasi kutoibadza moto inini kuipisa eh kuti ibhena inini ah kusakujutaika zveshuwa kutaurira chokwadi boza inga techirukazi chekudaro kakutijura kuti grand ari kubritain